le tunah hian lengte ah off road kan en anga kan fate an tel ve avangin kan chawiawm dawn a hei ahh kan nupa te hei makpa te mak-- Pa William a a fapa Theodore a rawn hruai a, hei kan tupa Ruatsanga hian kan a thei thei kan han kal a remchang ang, hei Ruatsanga pa hi off road ah tel dawn a, kan tawi awm dawn a nih hi vawiin chu nuam dawn mahse. leng teh khuh a lum khawp mai a duhthusa min a lum a thlan kan zu ti chhuak ang a kan hrisel haw sat dawn a ni tirah tlat zawng in aw hre tlat zel hre tlat zel. Aw vainni ai a off road bik kual ai day off road a nih chu sticker an siam a chu chu min pe a inah kan motor ah kan tar ang tuna min pe tu kha mawi mawi a ni hei he lamah hian tu tu nge hmuh nawm dawn khawp mai vawi chuan. Eng nge kan phur tlang em? Phur khawp mai. Phur khawp mai sa. Wan chu bon a bon tura ngai ang tro. Bon bon bon don. Hi he lama hian an awm bawk a. Ehh khawi ang ni gypsy owner club ni ka hria tawrh awk a pu ni chiah lo maw keini hi observer ka ni eng maw kan rawn observe eh eh eh a ni maw eh hei pui dawn rep rep khawp mai vawi ni hi hei an in puah chah nasa mai sia maw hei motor exang e awm tawh aw. Hei hi hma kan lo hmuh tawh kha nia che bawn thei khawp mai a talna talna thei khawp mai saw saw lamah te sawn motor a awm nual mai a heta hi president putea.

Enge kan thian te advance party an awm a an nin tunah banner leh chair te leh deuh neuh tih ngai kha an lo buaipui a chulaiah kan thlen hunah mumal zawkin kan awm zel dan tura kha chu kan puar zar leh rih dawn tho a tunah chuan kan kal dan tura hi motor kan inrem dan tura hi--

A lak luah tumah din loh khan kan tum anga chutah a hmunah khan eilein kha kan siam dawn chhun ah kan siam dawn tih ah dawr hle awm dawn tho a tah khan kan mamawh engmaw chen chu awm ang chuan tlai lampang kha chu sawtah kan za ngaiin a kal zawng zawng te kha chuan chaw Kan ei vek ang chawlh hi kan kil vek ang tih kha an kuang leh bawk a nih chu. Tunah hian helai zero point Sairang bul zero point a inghak khawm a, tih hian Lengte lam an pan dawn a ni. Tuinia off road nuh nawm tak an en thei dawn a ni.

Eh kan nei leh nawk ang a, mahniah hian Missile Ur Father hian hniam lam aiin sal lam kan pan zel a, heti hi Pathian khawngaihna a ni. Ah chumi zawhah thusawi hei hi a duh piang tan mahniah hian lo kal khawm te hming kan in hre vek lo ang, amaherawhchu kan in koh khawm dan ki kan hre vek a. Tah khan ah enge kan ngaih pawimawh zawng te kan vei zawng te eh kah kha hun rei lo te eh thusawina hun te pawh eh kan in pe a tumah in thlaram in thla hung lo tur khan ah kan sawi nghal bawk cheu a ni. Hemi zawhah hian ah lawm te sawina ah Pu Sia Lalchhuan awma Secretary Lusai of Rotary na hmang hmanga Chumi zawhah hei check hi Pathian khawina zara ti hian kim lo takin kan han pum ve chu ni a, a bul tanna te ni ve a, Mizorama tin hei Lusiai ang pawna kan vawi khatna ve a nih avang hian hmun dangte state dangte ngaihtuah chuanin eng tham hei chu ni lova a ropui em em lem lovang, amaherawhchu vawin kan ngai hlu ve a. tih kha min hriatsak kan duh a, tah chuan a ṭek tlan ṭan tirna turah sawn ribbon kan dah ve a, chu chu cheh chahna hun te kan nei veng a, chumi min cheh chah sak tur chuan Chairman kan entia a, hei hi Lusai Off Roader President a ni, chumi zawhah kei Lusai aṭangin kan Vice President leh hemi IDSAP Committee Chairman ni bawk, Khute Sang Sangha leh eh, INEH Sub Committee atangin Pu Chhara te an tlan leng a, eh, an tlan dan a kha kan lo en ang a, chumi zir chuan Annex ah hetah Sub Committee te an awm a, an ni khanin eh, Annex tlan dan tur kha chu eh, detail khan lo siam tawh ang tih lai te kha eh, kan programme leh kan kal dan tur a te kha kan rawn Sawi hmasa a nih chu. Hunserh min hman sak turin Jimmy Lalthanzuala i lo sawm ang u. Nai tang hian kan ti mai anga hei, Vawiinah hunserh hmang turin min rawn i hluai mai a. awm lo hmu maw va te hei kan zinga putimaw te an veng pava lai zai pawl member te hnawma an ni an ti zawk se te rilru a awm a a zamawm khawp mai a hawle heng pawh ni se bible off road tura an keng duah kha a rem lo na lai te awm ve a chuvang chuan phone ami hi ka chhiar mai anga umm pathian thu thianin ngaithlang thuhril tu bung sawm pakhat changkua. Thalai te uin that lai che nula in la naupan viau lai hian hlim lo. Amaherawh chu Pathianin in chungah ro rel dawn tih hre reng ang che u. Thuthiam hi kan chhir te Lalpan kan zat lamah min sawm sual a se. Pathian hmaah pawhin tawngtai ang. Lalpa kan Pathian hnuaia min enkawl tu, hun tha, hun lawmawm te nangin min pe a. Hun rei taka ta kan lo thlir tawh leh hei Lusai Offroad a rina ruahmanna kan lo siam te vawiinah a hlawhtlinna hmel min hmuh tir mek avangin lawmthu kan hrilh che a. Lalpa hei thu a kan hmuh ang hian that kan that lai hun te, kan chen a kan hlim te i phal a, ama rawh chu nangmah kan hriat reng erawh a tul a ni tite chiang takin min hriat thar tir leh la. Hei vawiinah te pawh kan nuam tih zawng Offroad hmangin intihhlim te kan tum a nia, kan hun hman tur te a bul min tansak tawh angin, A tawp thlengin min kai hruai la, mahni in leh lo te dam taka min hruai thleng leh turin zanah te pawh i kutah kan rawn inkawl tir leh bawk e. Tin Lalpa, taksa te hei khua te i lum em em a, harsatna awm thei a nia, chung lakah te min veng min awmpui la, intihpalh theihna lakah te, motor chhiat theihna lakah te min hum turin i khawngaihna kan dil e. Kan tihsuah tawh tam tak erawh min ngaidam turin Isua hmingin kan dil e. Pu GB chungah lawm thu kan sawi a, kan kal chho mawk bawk bawk a, Secretary I Day Programme Sub Committee in hun a rawn hmang a, chumi hma chuan Programme a kan ziah lan tel loh thil pawimawh, Keimahni lu hra hian hun kal tuah te, lawm chu sawina tur te leh aa thihna thleng te pawh chhiatna te pawh kan lo tawk ve a. Vawinih hetiang hun kan lo tawn hian aa kan hre ve reng a ni tih te hi min lo hriatsak ve kan duh a. Thil tam tak kan ti thei lo amaherawh chu programme kar lakah khatiang pawimawh ang chi te kha kan rawn zep zauh zauh ang. Aa hmasa berah kan Vice President nilai Pu Zoteya, Kum sawmli leh panga niin ni sawmhnih pahnih thlali sanghnih sawmhnih pali ah khan kun lo takin mual min liam san a. Vawi nih hian ama phual in I Day program te pawh kan lo hmang tawh a, amaherawh chu hei tunah hian tlek thar te kan han nei a, heng te hi han hmuh se a han tem ve se la nuam tih leh phur em em tur a ni a, chuvang chuan vawi nih hian kan hre reng a ni tih Eh, ka pu ang duh a, vawina hian a fapa kha lo kal em aw. Khawmual kha khawngaih in an lo ding lawk teh sia a. Aw aw, aw pawi lo sawta saw. Aw, a nau te pawn lo kal a ni. I pawh ni se, helai a awm ho hianin min innih ngawi reng in, eh, amah kan hre reng a ni tih lantir nan i lo ding lawk ang u. awle i lo thu ang u umm a lawm awm e tikha kan programme angin kan kal lem a. Pu Vanlalbiak Tluanga Secretary I Day Programme Sub Committee a nih in kan in puah chahna te khang vel kha report rawn pe tur in lo sawm ang. A hmasa in Pu Chairman leh vawiina helai hmuna I Day Programme nei tura mi heti zo zai lo kal te a hmasa in chibai hian buk cheu ni se nia report tih khan a rei dawn lo a a chhan chu hei hunah a kal duai tawh a hemi check kan neih theih dan hi han sawi hmasa ber ila Ahh ni kum lampang han Khamrang lamah hi kan ride a chuan helai hmun hi Pu Siamte hual hi a phal tih kan hriat avang han kan tlan lut thla helai hnim vek ania vai hian kawng hi kan suh eng chawp a chuan motor a kan sut eng chawp hnuah tikhan tungkuma OB kan va leng leh a e tiang deuh tur atana ka laih sa a ka dream a ka dream a awm ania min duh tawkin zu khawih rawh u a ti ta. Chuan hei kan member Pu Char a hei khawl JCB hi chhingchhip a site a dah a la thla a. Ni thum nili kan khawih a hemi check hi mahse last minute deuh tawh avangin tunah parin kan duh chu sa minute la awm lo a. Kan chairman sawi ang deuh khanin nakin kum leh a kum leh thleng a kan aim te chu khutah national level te pawh hei an nghung a, a thlen vek thei ni, a hmun hian a zo tha lutuk. Kha kha kan hma chhawp zel a kal dawn tih kha a hmasa in kan sawi nise. Tin, eh, mi inphal te hei, eh, banner te kan hmu a, sponsorship te kan hmu a, hengte atanga check te pawh lai thei kan nia, vawiin ni thleng thei kan nih tih hi, eh, kan han sawi nawn leh ni se. Kha lampang kha hmalakna leh tih velah chuan ni phawt se. Vawiina kan tlan dan tur hi sawi zuai a ngai dawn a. Tuna Fela Motor dinna zang sawn kan tan ang a, tah sawn ribbon saw, eh, Chairman-in a sawi ang khan, He a chep chat anga chumi hnuah kan Chairman leh I-Day Programme Sub Committee Chairman Siangsanga leh Pu Chhara ṭek hriat chianna turin an tlan anga kan lo en ang a. Hetian an kal anga a chungah an rawn chhuk an chho anga heta an rawn kal anga tan tan an rawn lut phei anga chuan he lam aṭang hian an chhuk thla leng a, saw lamah sawn a rawn chhuk dawn a. Tin, e, Matpit hi pakhat pahnih pathum a awm a, kha kha i kan zawh. ngam vek lo a nih chuan a sirah hian a hel na kan dah vek tho a, kha kha mahni motor kawn ti hre chiang chungin kan ta mai ila, mahse kan en pui vek dawn tho cheu a, member kan duty vek dawn tho a, kha tawkah tin i recovery helai motor kan dah ho eh winch awm ho hi a kha tawkin kan in duty tir vek dawn a, i in try tur chuan try ro i a tha try ula vawi ruk chiah mahse try kan phal ang i. Vawi ruk in try zawhah chuan a tawk kan tih anga recovery a rawn tlan anga hnuk chhuak cheunga in try leh duh nih chuan hetah an hnung ber in rawn ding leh ang zualah hian tikhan minute hnih thum danah pakhat te teng an chhuang kan chhuak huk dawn lo a awmze nei daih ang kal anga tih kha kan an beisei dan deuh a nia. Chuan harsatna nei dam loh thil leh enge maw nia, hetah hian medical duty nurse pahnih kan dah a, damdawite nen engkim kha kha in report hreh loh ila ih harsatna awm chuan sawi hreh loh tur tih kha kan sawi ni se. Tikhan a bak hriat tura awm chuanin kan a tla chawpin nakinah kan han tlan anga hun a rei loh nan tih kha ka report thei tawk a ni e, ka lawm e. umm pute biaka chungah kan lo met chuan kan kal zung zung anga hun kan hman rih loh nan a buaia chu lo buai zel anga member lawk luhna ah kan kal nghal anga ahh member thar te hi an hming ka lam anga. Ahh lo ding zel sel a, an awmna hmun atang tikhan ehh chuti em em a thu an sawi tur a awm leh chuang lo va, umm pakhatna a rem a hi a awm hnai maw, ah aw motor sang a buaipui a, Thantea umm Thantea Sairang Akulmen.

Hlusai Offroader zero one chuan hun thim leh hun harsa khirkhan berah pawh nghet tak leh rinawm taka awm a, khawtlang leh kan ram tan te hma lam panna kawnga rahbi pawimawh tak Rapa min kalpui turin a hminga Lusai aw Further President ka nihna angin lawm takin Lusai ah ka lo lawm lut a che u. Awle i khan kan kal lem a thusawi thusawi hi a duh apiang tih a ni a, amaherawhchu hei kan u nun hi, A lo kal ve duai tawh a, tah chuan sawi tura pui pawh kan ngah viau mai tih a, amaherawh chu i thlahrun phah nan mang chuang lo ila, hei keimahni kan lo thawmpui hrep tawh thin te engemaw remchan lohna vanga thawkho tawh rih lem lo te, Tin pawi nia hian senior wait ah ka pu hi kan zia chuan senior berin ka ring a a hming ka lo thei nghet palh a aw pu remsiama he kan lawm kan lo lawm em em che tih hi min hriat sak ka duh a hetiang ang kum lama upa tawhte pawn a min la min la rawn ngaih hlut sak a hetianga kan zinga i rawn tel tlang tlang te hi kan lawm em em a ni. tih kha kan sawi duh bawk a ni. Awle tikhan a duhpiang tan thusawina hun hawng lawk ila tih te kha inthlahrung lo turin tute pawh kha ka sawm cheu anih chu. Thil thil pakhat ka puan hmai lawk, e tlaiah khanin vawiina helai hmun kal zawng zawng tan chaw ei tur awm dawn a, tumah inhawhsan lo u, Dali leh chanve ṭain an rawn serve anga hetah an serve zawh aṭang chuan ei thei anga haw hma duh tan pawh haw hma theih nise.

Eng a ni, offroader te tan an siam hi a lawmawm ka ti em em hmasa in an chunga lawm chu ka sawi ni se. Chuan keimah hi introduction ka neih lawk ang a, Bilarua changa a race a ka ni a, min hriat dan tur chuanin racing lama tui bike khalh thin kha ka ni a, chu chu ni mai se. Chuan vawiina ka sawi duh chu hei tian event an in hawi hawp i hmuh pawh nun an in siam hi hawi khatna a ni a, i kan tuina hi a inang deuh vek a, i. four wheeler hi kan la ti tam lo a ni mai a keini chuan chuanin kan hemi motor sports i Mizoram tan bika promote na hianin tun a an event huaivawt te hi a ropui a a hlu em em a keini hianin two wheels i circuit leh off road lampang motor cross te super cross tiang chi off road chi hrim hrim hi i kan lo buaipui ve nasa a chuan hetiang hmun tha hi Kan awt ve a ni, kemi pawh hian hian a lo awm a tih kan kan hmu a, tia kan thlentir pawh khan kan kal kual a tih four wheel nen te hian tui kawp vek tho ka nia. Chuan ka rilrual lo awm chu Mizoram Motor Sports hi he tulaia hei a lo chang tlung a, ih hma kan sawn leh zual theihna tur hian, Hei min phal ten ti hian sponsorship nen ram nen eh hmun tha tak mai lo awm hi min pe hi alawm awm ka ti khawp mai a, chu chu hei kum tawp ah te emaw remchang ah ih helai hmun ah hian nichina kan secretary na sawi ang khan in ih national event thleng in ih a hmun hian a zo a ni tih hi ka hmu chiang em em a, kei ni pawh national event ah eh hmun hrang hrang ah kan lo kal kual ve thin a, heng aia tha hi awm chuang lo a ni ram dang ah hian ih chuvang chuan in a hmun hi Helai four by four chauh pawh ni lo motor sports i huang chhunga two wheel te four wheel auto cross eng pawh a ni ang i motor sports lampang hrim hrim i huaihawt nan hian a hmun hian a zo em em a tih kha i ka hmu a chu chu ka awt em a i Mizoram motor sports a lo chang tlung zel thei nan i a hemi four by four chauh ni lo. Two wheel te ti khan tang kawp a ih national event thleng huaihawt nan khan a ih tawh mem a tih kha ka rilru awm a khan lo sawi chhuak ni se aw ka lawm e. Pathian in ti hian hun rem chang min siam sak a, vawinia ah kan u leh nau, kan chhung leh kua, kan fate thleng maw kan nupui, fanaute nen lamah, Kan chevel min han thlir thei tur hetiang hmun kan han nei thei hi a ropui hle a, hei bakah pawh vawiini kan programme ina a ken tel dan a hlawhtlen dan a zir in vawiina ram min petu te hian hmun dang hmun dang thlengin offer min la pe a ni tih lai te te kha kan sawi tel duh bawk a ni. Sang sang hi awm na em aw? Aw eh ani hi Lusai Offroader a kan President kan Vice President anih bakah hemi I Day Programme Sub Committee Chairman ania. A hming kan lam nachhana chu vawinia hian eh. Kan thahnem ang reng tho va, he lu sai dintu an ni a, founder te an ni a, he vawini thleng a chaw lo va, he mar pat a lu sai min kai huai a, bet tlat a nih avang hian he chawi mawi te hi a phu a, chuvang chuan in vawini ah hian a. Thusawi tur te pawn kan han ti lawp lawp a, amaherawh chu thusawi bik ka ni lo, a ti a. Amaherawh chu Vawiniah hian lo kal khawm zawng zawng te hian Vawini tun hun thleng tur hian a ti lah hian lung tangkai, a ti la lung pawimawh hi kan awm ve e, chu chu a lang a, rawn ding chhuak lem lo hi kan awm ve tih kha ka sawi duh a. Vawiniah hian an hming kimin ka puang chhuak thei lo ang, Chung mite aiawh chuan lawm chu sawi na ni pah fawmin an hmingin kut i bel lawk ang u. Awle tikhan a tawpna kan hnaih zel anga lawm chu sawi na hun min neih chak turin Pu Silel Chhuanawma Secretary Hlusai Offroader i lo sawm lerh u. Awle Pu Chairman leh Vawina lo kal zawng zawng te eh chi pai kan buk cheu a, Vawini hi a hma atanga kan lo tum lawk ang ania, hei Vawina rawn kal zawng zawng te hi ih in ti mi khual lo a, Pu Sai member kan nih loh avanga in ti pawn lam mi lo in keini aia tui tak tak leh motor chin chang leh track ve phei chu hre tak tak vek in ni a, nei tu chang chak in tam pin awm bul a helaiah. Nia hmasain kan sawi duh a, vawiini hi hei kan tumain kan tlai ta deuh a, kan sawi ta duh a nih chu chuan hei vawiini hi kan hun hman hi keimahni eeh kan pawisa thawh registration te khang te leh sponsor tang khawpa kan tih theih kha a ni a, keimahni mi mala maw a pawl ang a kan tih theih thil a ni lo a, kan vai tankhawm rah a ni tih kha an hre hmasa ila, chuan vawiinia hian hei kan sponsor te an awm kal tha khawp mai a. Puia te hi la rawn thleng lo in ka hria a, eh HCR Enterprise atanga rawn kal kha a khawngaih in lo ding ula han in din tir zel ila kan sponsor te vawiin hi an ni vanga helai helai hun hmang thei leh hun lawh tling kan ni a, khawngaih in HCR lampang atanga rawn kal kha la milo din sak theih chuan chuan in in hmel hriat tirna kha han nei hlim hlim ila aw. Aw an ni a ICR enterprise an ni a hei kan hriat ang chuanin ih new capital chhuk thla te eng zawng zawng electric ban nalh tak tak a phun thei tu leh transformer dah thin kha a ni a chuanin a dawt leh ah hianin zonun sang handloom and handicraft lampang leh a rualin ding tir mel a zonun sang auto works -- Tlangte te chhung atanga rawn kal kha mi hian din sak leh u la aw. Hetah hian pathian a awm a an pah ber aw. An ni kha an ni a chuanin puia hi puia hi la rawn thleng lo a zet em motor parts i tlai dur tlang a mahindra vel parts uar khi an ni a chuanin hei vawiinah mart events te pawh hetlai kan programme neih theihna hlawhtlinna an hei. Midang ai, midang an tih ngai lo angin re tawk takin min hman tir thei an ni zara hian hei hmun nuam tak daihlim hnuaiah sound system tha tak fan nen kan che thei vek a, an hnenah lawm thu kan sawi bawk ni se chuanin member leh helai rawn kal zawng zawng te kan vai vang a ni tih kha kan sawi dua helai vawiin ni hun a hlawhtling theihna hi. ih tu mai thla hrung lo ila hei chuan junior a te helai dawr hi min siam sak a hei ei tur leh tih zawng zawng kuh va mai zel vel pawh khan nei vekin ka hria helaia in eh in lei tur ang kha chu an rawn nei in ka hria an ni pawh an chungah lawm thu kan sawi a helaia hun harsa tak karah min rawn phurh sak a chuanin vawiin ni ah hian hei-- ih u thante pawh hi a pa thleng hianin min rawn tuipui a hei rawn tawihawm a a a lawmawm ka tia mi mal tak pawn lawmthu ka sawi nise chuanin hetlaiah chuan hei ih mi hrang hrang kan kal khawm a mi zai dang lo tak tak te amah erawh chu motor leh helai kan tui vanga kal khawm kan ni a ih tumah eh eng nge a inti hrang leh khatiang eng nge inthlahrung loin hun nuam tak hmang ila. Chuanin vawiina thil pakhat kan sawi duh chu kum dang dangah pawh eh nikum lamah te pawh eh eng nge khawchhak tlang tung expedition te kan tia kangah khanin sponsor hi kan nei ve zel a ni. Kang te ka han lam rik loh tih hi a uiawm ka tia an ni vanga vawiini thleng hi kan nih vehna lai hi a awm a. Msex department te eh fire fire and emergency service te chuan forest te chuan eh eh eng nge. Mahindra lam pang te pawh ni se parts te aw min kalh min ken tir zel a ti khan kalna apiang ah lbs lam thleng pawn ih sponsorship hi kan nei tha thin a ih kan van nei a vawiini thleng thei kan ni a chuanin nia lihloh chu sawi lai lampang kha chu kha ti kha ni se rawn thleng thar te pawh kan awm zel a gypsy lam pang te pawh hi rawn thleng in ka hria khan in thla hrum lo in awm zel ila chuanin vawiini hi tlem kan sawi bel duh chu track hi ih Tlan vek ila ih a hlawm lo a, motor tih chhiat nia palh chu awm theih a, a chhiat pawn ih keimahni hi kan sawi anga lu hra hi kan chhuah hrim hrim hian motor hi kan hmu chhia ngai lo a ni, a lirh theih hrim hrim chuan kan inhnuk haw vek zel tih kha kan sawi duh a, chuvang chuan motor tang leh khatiang chhia kha a hlau lo ila. Ih hei Vawihnia hetlai hun a awm a, ih duh duh in a trial thei a, hetah a thlangah te pawh hian a lo awm a nia trial na kha, ih hetlai a lang lo chinah pawh hianin a awm a, chu chuan thla hrung lo ila a marawh chu kan eh helai track sub committee leh en lo ina an tlan hman tlan dan an ruah hman kha zawm hram hram ila ih a motor chhia leh tih te kha hlau lo ila kan tihna a ni chu chuanin a marawh chu kan keimah nila kan tih chin ang. Keimahnila kan motor a kan hriat chiang ber a, a tlan theih chin ang kha chu tlan mel a in tih luihna a awm lo tih erawh chu kan sawi duh a, chuanin vawinia hianin lawmthu kan han sawi duah tawh kan sponsor te pawh bik takin hei kan chairman kan president hi ih lawmthu kan sawi duh a, anih hi buai em em a kar, kum kar phei chu hei eizawnna thulh thak in helai hmun hi a buaipui a, midang te pawh kan ni vek tho a, anih hi buai em em a ni hi lawmthu. Saw hi kan va nasa in ka hria a Paul ang pawh hian in vawiin ni helai hmun a hlawhtlin theihna a tana mi pawimawh berte zinga min nia chuanin ni e Pu Siamte te kha helai hmun min hman tir tute a kan hriat loh takin Pu Zoramthanga kan Chief Minister hlui te khan ni helai hmun hi kha kha kan sawi lang ve duh hrim hrim a ni chuanin lawmthu sawi hi nia thu sawi hi kan thiam lo tlang khawp mai a ni kan lo sawi hmaih te kan awm chuanin min lo ngaihlawm ula hei. Ti ve mai hi kan ni vawiin pawh sawm pahnih leh a chhan ve pet hi kan la ri nak nak a tui phur thlengin kan la tang a hei tikhanin min lo hriatsak ula lawm thu sawi ah min lo ngaihsak ula ti kha kan sawi duh ni e ti zawng kha ni se chuanin kan chairman kut ah awm leh tawh mai rawh se awle. Nia lawm chu sawi hi a har ve nia hian lo kal khawm zawng zawng te min rawn hlut a min rawn ngai pawimawh tu zawng zawng te chungah khan lawm thu kan sawi nawn mawlh mawlh a, kan secretary na sawi ang khan tumah kha in thlahrung lo ula neitu chanchang takin neitu rilru puiin Vawinia hian kan performance kan awmdan kan chet dan a zirin kan next step hi a lo inher chhuak dawn a, chuvang chuanin tumah in thla hrung lo ula hei hian awmze nei a kan chetna tur kawngah vawini hi a pawimawh em em a, chuvang chuan keimahni pawh vawineia hian thalai zawk hetiang lampanga tui phei chu rawn inbawr ti nasa leh zual ula kan duh tak meuh a, hengte hi intan a ni. he kawng kan lo sial ni ribbon kan che chah zawh chuan hemi I day check sub committee te kutah kan programme chu awm ang a a tul dan ang zir in helam atang te pawn lawm chu sawi na kan hmai ang chi te leh thil tul puan chhuah ngai ang chi te kan nei nih leh kan rawn buang chhuak leh mai dawn a ni. Four by four tui mi te leh tui mi a lo kal khawm heng lama tui hal te tan leh thalai bak eng tak tak nei te tan he Lusai ina chhe te hma kan lo lak na check a hi

Vawi chu khua tha khua tha tlat mai a, a hmuh nawm tur ang pawn a hmuh nawm ta lo ni. Khilai hian chho dawn a ni, khilai hi chho dawn a ni.

a rua sur lo a duang pawh hianin a hmuh nawm dawn lo a ni thlir tute ah a hmunah hian rawn fel thei ve ula t v a thlir mai lovin a pui khawp mai a a thlalakna te kan indaih tawk loh avang te hetiang khanin. Thlalak a buai thlak a, hmuhnawm tak tak kha ka rawn pho chhuak zo lo ni. Hei. helai hi a hau tak aw helai hi a hau tak lai tur a hmuh nawm lai tur pakhat a nia marawh chu hei duai in a ro tlat mai a. mahro chu motor la zawng hi a tlan thei dawn lo hrim hrim tyre duh thu sam a tha a ngai a motor a that a ngai bawk a ni chu chu an lo en dawn a ni helaiah hian pui viau ang. Hetia en ai hian a bawn dawn a ni. Hei hi. Chho al al tak a ni. Tak a ni tih ka. A awlsam ngang mai. Eh hai. A trek zawng zawng hi. Tlan kual char char te ngai dawn a a va hau tak dawn vel a zawng zawng kan la thei dawn lo. Helai pawh hi motor na zawng kal thei ni lo reng reng. Hei. Theater! Wai! Anh Luan em! Lau em! Ai! Ồ! Hei kan tu te ka tupa pahnih hi vawilah kan hruai a ah na an phur chhin a ah hla awm loh lai eng emaw mai mai ah hian a an phur a naupang tih lawm nan naupang lawm a anih chu hlaulo maw i rin laiin a chhiam. I khalh ve chak e. Ah. Aw le. Thil te kan ei a, then kan ei a, then in kan ei lo a.

umm tunah hian thar thar a rawn tlan dawn a hei hi gym ni gym ni zawk a ni a ke ah khian a lock a dah a. Sang mawh viau mai thei ni. Chain an thlun ang chi khan tunah hian a rawn hmang a. A ke a chain thlung hi tuna Jimny bak kha kan la hmu lo ni. Tunah invader hi eng nge an dawn. Ke pangngai tyre pangngai a stock ang kha ni. Hei a la harsa lo helai hi chu.

Hei Jimmy hi hei hetiang ang hi lehlam lehlam ah a ke hnung ah a vu a ni. Umm a hei chu tang thei lo tur a ngai ang draw. Awm ang tichuan helai a tlan luh tur hi nia hei hi a hau tak ber lai a nia. helai a lut duh lo tan hian helai ah pawh hian a tlan theih aw a in hnuk chhuak leh ta.